guys makuwa ya havasi kunyatsokunza vari kuti mumwe akati gauko umwe oti gauko umwe oti gauko saka zvakunetsa ka ndizvo kuti tiri kutireya kubatanidza metsi dzachona ka hadzisi kubuda guys inotaura chokwadi ndozvandikuidza bp inini zvandikwidza BP saka isusu ka sezvo tiri timu dzemakuwa ndoziva hangu kuti vese vanenge vari pamalife vangu vazhinji vacho vanenge vari kusaidi kwangu kumakuoko saka kuti tisaita BP tikwanise kupinda Saturday zvakanaka ka ngatibatsirane kubatanidza nyaya idzi ngatidzibatanidze ngatibatanidze nyaya idzi dzikaisi ngatidzibatanidze tibatanidze tidzisanganise tione kuti chii chiri kuitika because havasi kuda unyatso kutibudira pachena ndatraya kumhanya mhanya muri kunzwa izvinotsafu dzangu dzamira idzi ndichitsvaga makuwa yayo kuti ndiabatanidze kuti but still ndikuti ndikabatanidza one plus one iri kubuda iri two but pane kuzoita kunge pane kamwe ka three kakadongorera kari pakona aa ah, ah. mm -mm, guys saka ndikudowo kuti ndikati taurei taureka totsvagana uyo pakona apo timbobatanidza makuwaya kuti tione kuti akamira sei mm. saka because guys ngatimbobatanidza ka takutanga neku makuwaya anditi sabp nekaisi guys guys guys guys anyway toda kubatanidza makuwa aya toda kuabatanidza makuwa aya izuva najeki handiti makuwa aya ndazuva najeki uh, kozoincluda um, edith chibhamu because pane paari kuzonobudikira kukuona futi saka makuwaya ani mhina nekaconfusion kaanako so ah, ukaona isusu mamaster emakuwa masiwo emakuwa tatadza kubatanidza medzidzidzika ah, because ka pamakuwa apa pana jeki pana zuva then kukona kuri kuzobudikira Edith Chibhamu. Muri kunzwisisa? Saka ya makuwa yakamira se ya ngatidai also ngatitange kuna Jeki. Jeki akatanga kuningirikina. Akanyora pa pa pa pa, pa post pake zvake achiitaura kuti zvakati zvakati zvakati ende mimba iyo yakainingirikina makabvisa mimba vamwe vanhu muchafira kujeri saka adaro jeki ndofunga maona kana manga muchiteedza maposti anda e, ekumakuoko ndofunga maaona saka adaro manje then uyuyu uyuyu uyanonzani jeki uyu haana kunyora zita remunhu muri kunzwa jeki uyo anonyora zita remunhu jeki angoataka akataura kuti hee imimi makanyengera mwana mwana akabvisa mimba chichichi akazouya akatsvaga mari yekunokirina mudumbu mudumbu moora kwandiri handiti inini manyorwa zvaitwa zviri kunzi pakanyorwa jeki akazvinzwawo kunasahwiro wake handiti asi haana kunyora zita remunhu jeki muri kunzwisisa hameno ini ndiri kutiraya kubatira nzangu makuwaya because handisati ndani ndakunyatsoti zvakadai zvakadai because makuwaya ka haasati anyatsokuuya kwandiri akanyatsokwana makuwaya haana kuuya akanyatsokwana saka adaro manje ka jeki uyu jeki uyu haana kunyora zita remunhu angonyora then bva kwabudo uyu chero uyu akoma wangu uyu uyu wemagaro uyu ndobva ango akoma vangu ka vabva vangononyorawo kuti usatambira mumunda udza makudo ako asatambira pai udza makudo ako asatambira mumunda mangu because panozoitika maningirikini pamberi apa saka because sisi manje havana kuhwanda vabva vananga jeki kuti jeki saka isusuwo sevanhu vemakuhwa masiyiwo emakuhwa nditi tobva tabatanidza kuti saka jeki angachibvira sisi zuva kapa because dai anga asingabvire sisi zuva sisi zuva wai vanyumwa anzi anyumwa bere ndirake anti ndo chishona chedu chepachikoro kuti anyumwa bere ndirani ndirake muri kunzwisisa tobatanidza kudaro ka kuti uyuyu jeki uyu angoposta aposta akataura zvekuti vamwe vanhu vachafira vanoenda kuchikurubhi nenyeye mimba handiti then uyo ndobva audza kuti vanhu ngavasaudza makudo aka asatambira mumunda mangu ndizuva uyo ndizuva uyo saka zvadaro handiti edith chibhamu uyu anonzi uyuyu edith chibhamu abva udza sisi zuva kuti tisisi zuva delete ipost handiti sisi zuva bva vadelete post vadelete post ka jeko abva adeletawo futi asi inye yekuti kune team screenshot team screenshot ka enge yatotora kudhara vana vava jeki e, jeki mutukudzi na uyu anonzi anuyu nasisi zuva vanga vatoita sei vanga vatodhilita mapost kudhara vese vadhilita nditi papedza kudaro ndobva iyo nyaya yevavire yapera ka edith vauyo futi nepanchi muri kunzwa edith vauya chitoro kuti lorain uno eh, unouya kana une any problem yaunoda unouya tinokubatsira uri kunzwisa usateedzera vanhu vanorarama nechi vanorarama nestonyen handiti vanoita mbiri nestonyiso saka iwewe lorein iwewe kana une any problem yaunoda unouya kwandiri handiti you're welcome to sign the deal and the stuff handiti ndilorein uyu akaudzwa kunzi uchiri mwana mudiki you've got a long way to go kana waita problem unouya tinokubatsira kana wazo waona kuti hausi kuda kuya kwandiri unogona kuenda kuna zuva usajaja zuva nenyewe kuti unomuona achitaura nezvemastonyeni nezvekusti mastonyeni but pareal life sheis not like that muri kunzwa svika pareal life sheis not like that pareal life munhu ari chi ari bho muri kunzwa Vazvanzi pa real life uyuyu uzuva munhu arichi ari bho guys muri kupabatanidza saka zviri kureva kuti panyaya yese iyi yanga ichitenderera iyi because yatanga kuna jeki bva yahakira sisi zuva aiwa ini ndiri kutaura hangu handisani ndane evidence apa pani ndichingiri kungotaura kubatanidza hangu makuwa guys kana pana mumwe ari kudiwo kungoabatanidza tinogona kungouya pakona patobatanidza makuwa muri kunzwa because jeki uyu abva anonyora anyora kudaroka achitaura nyaya yemimba iyi yakabviswa yakasvotorwa isusu ini nangu semunhu wemakuwa ndabva ndabatanidza madhezi pane uyu mwana uyu madhezi akabva mumbusiwa nastoni hanzi stomi stoni hameno tsomi tsomi i don't know akakwira ndege kachiuya kuno kusouth africa zvichinzi ari kuuya kuzokrinwa mudumbu muri kunzwa ari kunzi akauya kuzokrinwa mudumbu saka inini ndakatraya ndatraya kuda kubatanidza chi nyaya dzacho kuti jeki e eh, zveshuwa ka anogona kunge ari kutaura chokwadi muri kunzwisisa zvikanzi jeki akasvinzwa neshamwari ndikabatanidza futi kuti zvinogona kunge zviri zvechokwadi nenye kuti jeki unotamba namadam bosi madam bosi vanotamba nalorenyi muri kunzwisa but apa pazoincluda uyuyu Zuva naEdith ndatadza kupabatanidza inini because andiyeuke Edith ane ari ane connection na Lorraine ndikuziya ka Edith ane connection na sisi Edith hameno muri kupabatanidzo here guys

muri kunzwa saka apa makuwanda inini chakuita kuti ndifungire ka chakuita kuti inini ndichinyatsofungira kuti anga achibvirwa zveshuwa nyaya dzese kutenderera kwadziri kuita apapa ari kubvirwa ndiloreini because uh, edith abva anyatsokunoti nemo haana kutaura um, Ningirikini haana kutaura haana kutaura akaviga haana kurova imbwa akaviga mupini abva anyatsotaura kuti Lorraine guyo usapinda usateedzera vanhu vanoita basa rekuita sei rekura vanokusumukira nekuita sei vari kusumukira ive chipo chiteka mira ndoda kukuedha but handisi kuona green button yandakuona mira ndikwaproof uku handiti tibatanidze makuwa tese sure. saka pazotaura sisi edith chibhama papa ka ndopandazoita confusion manje ndopandabatanidza futi kuti vanyatsoti nemo nemo zita manje because uyuyu jeki anga haana kutaura zita remunhu then sisi edith vanotaura zita remunhu muri kunzwa saka inini handakunyatsobatanidza ipapo saka gaizi kana pana dombo batwawo apapa ngambouyewo tibatanidze makwaya tiri pamwe chete veduwe because inini ndega ndatokwira bp kutaura kwandiri kuita nemi kudai usoka bp yangu yakwira kudhara bp yangu yakwira yakwira because apa pane panga panditisa saka imimi sisi idiki muri kuti madam boss ini nangu kungovhunza ndisi shuwa nazvo muri kuti imimi madam boss because ndo vari kutamba kana lorein mati zvoni iwewe lorein usateedzera avo vanosumukira nekuurowa hinzi kuti mbiri vaite mbiri saka iwewe sisi ndini kutovhunzawo zvangu muri kunzwa ini ndiri kungovhunzawo zvangu because handisida unyepa ndikutotiraya uyu chipata arikuda kuedwa pahaasi kuedeka dia ndikutotiraya kutotsvagovo varikuda kuedwa because ndikutoada makuwaya because ndikutoda kutoti timbonzwawo kubva kune kwa saka imi mesisi idp me muri kutiraya kuita kuti uyuyu because munhu watoziva akanotamba nalorein ah, ndimadam bosi saka madam bosi vanosumuka nekurohwa bhinzi here hameno kungovhunza It's not my handwriting. Haisi handwriting yangu iyo i handwriting ya ye Edith Ipam. Yabva ku Dubai. Yabva ku Dubai ataura akataura kuti iwewe Lorraine uchiri mwana mudiki kana wakuda anything Come to me usateedzera avo vanoita basa rekuti kuti vanoita mbiri nekunge vavatiwa va saka because ini ndibva ndabatanidza munhu anotamba nanhingirina nembiri nditaira ini ndikati saka taira anotanga avatiwa here kuti aite mbiri ana handisi kuziva guys handisi kuziva guys ino kungovhunzwa zvangu apa apa aripo here anokwanisa kundiedzerawo sisi edith chibhamu vanokwanisa here kuya vanobvuma here vanobvuma here kuye ndiani ko mumwe arikuda kuedwa ndikuti ndikaedaka edeka chipo ndanzwa nekukueda guys saka guys arikuda kuedwa munhu nganyore kuti ed up dotcomshanya saka ini ndinoda kutongoziva kuti saka mimba iyi